Мылтык тотып, баскан җиремнән бер адым да артка чигенмәм.
Минем әтием сугыш ветераны. Соңгы 12 елын мин аны карадым. Соңгы юлына озаттым. Әтки минем сугышка 42 нче елның маенда, унсигез яшендә киткән һәм 47 нче елда менә японнар сугышыннан соң кайткан. Менә инде монсы аның шул киткән еллары, яшь чакларыдыр инде. Нәрсә әйтәсем килә? Әтки Сталинградны, Сталинградны азат итүдә катнашкан, шулай ук Венгрия, Румыния, Чехословакия, менә шушы илләрне азат итүдә катнашкан, шулай ук шул хәтеремдә калган Сталинград сүзен ишетсә, Телевизор алдына килеп утырыр иде. Телевизорга кереп китердәй булып, шул тапшыруны карап, үксеп-үксеп җылар иде. Әй, кызым, дияр иде. Сталинградның урамнарында йөзәр кешене күмдек бит без, дияр иде. Шуннан тагын исенә төшереп, Ә менә Дон суын кичкән чагында батальоннан унсигез генә кеше йөзеп чыга алдык бит без Дон суын, ә калганнарыбыз шунда ятып калды, дип ачыгаланып сөйләр иде. Ул сөйләргә бик чус түгел иде. Менә шулай итеп Кайчагында менә шундый сүзләрне әйтеп-әйтеп куяр иде. Тагын берсе хәтеремдә калган. Җәй айларында ач та булганбыздыр инде, кибеккәнбездер дә инде, менә шушы Венгрия, менә шушы Чехословакияне, шулай ук Румынияне азат иткән вакытларда карбыз басуына тап булдык. Барыбыз да шул карбызга ябырылдык. Менә аннан соң Шушы кар, карыбыздан соң яфалануларыбыз үзебез генә беләбез инде, белгәнбездер инде, ди торган иде. Тагын нәрсә әйтим? Болар бит инде сугыш ветераннары бик күп сүләргә яратмый иде. Ул да шулай ук бик күп сүләми иде. 9 майны бик көтеп ала торган иде инде, менә шулай итеп, һәр елны без 9 майга Майда парадка чыга торган идек. Менә һәрбер елның шушы парадта булган карточкалары калган. Нәрсә әйтәсем килә, бу сугыш бик күпләргә ачы кайгы китергән. Әти-әниләребезнең башыннан ниләр генә кичмәгән.

Мин, актриса буларак, төрле рольләр башкардым. Спектакльләр өстендә эшләгәндә нинди генә вакыйгалар эчендә яшәмисең. Нинди генә шатлыклар, нинди генә хәсрәтләр кичермисең. Катлаулы, аянычлы язмышлы кешеләрнең образын күп тапкырлар тудырырга туры килде. Башка берәүнең әче язмышын үз йөрәгеңә салу, үз җаның белән тою ифрат авыр. Ләкин роль өстендә эшләгәндә, аеруча йөрәгемне телгәләп ике сәхнә әсәре хәтеремә уелды. Берсе, Алексей Дударевның Рядовойлар драмасы, икенчесе, Зөлфәт Хәкимнең Легионер театраль романы. Бу спектакльләрдә сугыш елларындагы хатын-кызларның кичерешләрен чагылдырырга кирәк булды. Сугыш хакында ныграк өйрәнгән, күбрәк мәгълүмат туплаган саен, безнең буынга тынычлык яулап биргән ветераннарга хөрмәтем көчәйде, тыныч тормышның кадере арта барды. Сугышта җиңүләр булмый. Ул мәгънәсез, кешелек дөньясына капма-каршы булган афәт. Сугышта аяусыз рәвештә бихисап гомерләр өзелә. Кеше язмышлары челпәрәмә килә, ут-көлгә әйләнә. Хәтер чыңлавы һәлак булганнарны борчымый, алар тереләрнең аңын, аларның намусын уята. Сугышка багышланган спектакльләрне куйганда, без тынычлык турында, якыннарыбызның һәм бөтенләй чит-ят булганнарның язмышларын, Кешелек дөньясының киләчәген уйлыйбыз. Әлеге сәхнә әсәрләре Җир шарында тынычлык урнаштырыр өчен бар көчләрне тупларга, катгый чаралар күрергә чакыра. Хөрмәтле сугыш ветераннары, тыл батырлары! Сез туган илебезне, Ватаныбызны илбасарлардан, фашистлардан саклау өчен үзегезне аямагансыз. Бөек Җиңү көне! Миллионлаган җимерелгән тормышлар, өем-өем корбаннар ил тулы ятимнәр бәясенә төшкән. Без, сезнең оныкларыгыз бу батырлыкларны мәңге онытмаячакбыз. Исемнәрегезгә, тарихка тап төшермәбез. Мең рәхмәт сезгә! Бөек Җиңү көне белән сезне! Сугыш ялкыны безнең дөньяны чолгап алмасын яңадан. Сакла, сакла тынычлыкны! Дан тынычлыкка! Дан! Дан тынычлыкка!